Манӑн атте, Трofим Матвей Кириллович, вӑрҫӑран таврӑннине пекех те лайӑх астӑватӑп. Ун чухне ноябрь уйӑхӗн малтанхи кунӗсем. Манӑн атте вӑрҫӑран таврӑннӑ. Атте мана ҫуралнӑранпа та курман, Вӑл эп ҫураличченех вӑрҫа кайнӑ пулнӑ кӗрек пӗрмӗш ҫулта. Эпӗ те ӑна курман. Вара мана аттене курма пынӑ тӑвансем ку тутар вӗт теҫҫӗ. Эпӗ калап тутар мар, ку манӑн атте.
Я был в детстве очень любознательным.

Ҫурхи ӗҫсене пӗтернӗ хыҫҫӑн халӑх тунӑ ӗҫсене пӗтӗмлетет, умри тӗллевсене палӑртать и тӑрӑшса ӗҫлекен кушкӑ халӑхсене пысӑк тав калатӑп.
К моменту завершения школы Ильей жизнь в стране налаживалась.

Ветерансен пуҫлӑхӗ Трофимов Илья Матвеевич вӑл Кушкӑ ял халӑхӗпе питӗ тачӑ ҫӗсе пырать. Кӗнекесем ҫырма, фотографисем, мӗнсем. Унӑн пӗтӗм япала, наверное, ҫырӑнса пырать теп ӗнтӗ. Ҫавна сӑмах параҫҫӗ ӗнтӗ Кушкӑ-ял халӑхне тӗпчесе ҫырса пыракан
ырӑ кун, ырӑ сехет тӗлне пултӑр. Ҫак ӗмӗрлӗхе асӑнмаллах юлмалли самантра тин кӑна Дежель палӑк ҫумне, Дежель палӑк ҫумне Ҫак ешӗл палӑка эпӗ комплекслӑ бригадӑра ӗҫленӗ чухне лартса хӑварса тӗртме май килчӗ. И паянхи кун Христос ҫуралнӑранпа икӗ пин те вунтӑххӑрмӗш ҫулта Кушкӑ-ялӗне хисеплесе лартакан палӑк ҫӗкленчӗ. Ҫак пулӑмсемӗсем хӑй тӗллӗн пулмаҫҫӗ. Ҫак пулӑмсем патне ҫитме Кушкӑ ялӗ питех те хӑрушӑ трагедине чӑтса ирттерчӗ. Трагеди хыҫҫӑн хальхи вӑхӑтра Кушкӑ ялӗ тепӗр хут ураҫе тӑрать. Ӗмӗрсем иртсе пыраҫҫӗ. Ӳстерсе ӑс-тӑн шайне тавра пӗлӗшсем шыраҫҫӗ. Кушкӑсен кунне тинкеретпӗр малалла. Кайнине те халь куратпӑр. Манӑн шухӑшӑмпала, кушкӑ пулнӑ пур пулать те. Пурте пур, пурте пур. Ну анчах та ҫак стела ҫинче Кушкӑ-яле миҫемӗш ҫулта пуҫланса кайнине ҫырса хуни ҫук. Пӗтӗм Кушкӑ-ял халӑхне, килтес ӑрусен пархатарлӑ ҫыннисене, артистсенче Кушкӑ-ялӗ кӑҫал ҫакӑнта килсе ларнине тӗпчемелле. Тупмалла е ҫакна ҫырса хумалла пултӑр. Ҫакна ҫырса хума ырӑ сехет тӳлме пултӑр.

Яхпусенче пӗтӗм Россия халӑхӗ унчченхи пулнӑ Совет Союзӗ тата ҫӗр ҫинчи пӗтӗм демократилле этемлӗх ҫирӗммӗш ӗмӗрте чи паллӑ саманта Фашистла Германие ҫапса салатнӑпа ҫитмӗл пӗр ҫул ҫитнине паллӑ тӑвать.
Чӑвашсем ваттисене, вилнисене асӑннӑ чух пехил тӑвӑр, ваттисем. Ырлӑхра, канлӗхре пулӑр. Эпир-мӗн ӗҫе ҫини сирӗн умӑрта пултӑр. Эпир сире асӑнатпӑр, эсир пире ан асӑнӑр. Йывӑрлӑхра